Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Daniel Formosa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta,

Grazzi tal-li ġejt. Grazzi lilek. U jiena vera nħu pjaċir namlu dal-podcast għax vera insir naf lil dik il-persuna kif jgħidu bl-Ingliż soul to soul. Veru. U vera kellimna jiena u int u jiena meta persuna bħalek li tider mara b'saħħitha leader dejjem in charge u dejjem b'daħqa fuq wiċċek, dejjem għaddejja, dak li jkun jisu jinsa li this superwoman kella dbatijiet tagħha, kella challenges tagħha. U fil-fatt inti kontet tajli li Meta kont żgħira int, għaddejt minn ejja ngħidulhom dbatijiet, you know, challenges, għax inti dejjem kien jogħġbok it-teatru minn dejjem, minn dejjem, dejjem, imma dejjem kont tibża li m'intix cool, It-taqgħa taċ-ċajt ma stajtx nifhimha, kellimni għidli. Mela, l-ewwel net l-introduction tiegħek vum kienet ħafna naħseb però ftit mill-affarijiet li inti qed ikunu ġejjin minn x'imkien. Ġejjin ma naranix bħala The Superwoman jew il-mara li nipprova nlaħaq ma' kollox minn xejn. Però huma ċ-challenges tal-ħajja li jiena għandi. Forsi ħaddieħor m'għandux dawn iċ-challenges kollha, ma jimpurtax. Kulħadd għandu l-mod tiegħu wkoll kif jgħix. Forsi għandha jew għandu erbat erbat it-tfal xi trabbi, xorta superwoman. Ekku. Jew tnejn. Jiġifieri Dak li għamilna super lilna n-nisa, kulħadd għandu il-mod tiegħu. Naqbel. Jiena meta kont żgħira, l-ewwel play li jiena kont in charge tagħha tajjeb, speċi ħadd sem fiha, kelli tri. U kont għad nitgħallem il-linji tajt il-mami tiegħi fis-salott, kont ir-reġina li għandha dan ir-re li dejjem bidwejja, tipprova tferħu. Għadek tiftakar. Eh, iva, iva. Our king is always said, I wish I could find a way to make him happy. First line ever li kelli nistudja. Wow. Iktar ma kbirt din il-passjoni, din il-fjamma ġo fik baqat timbet ritniħu iktar it-teatru l-affarijiet li jena Forsi kont ngħid dan hobby iktar bis-serjetà. U meta kont fi żmien l-iskola kelli ħafna ħbieb tiegħi li illum il-ġurnata naħseb we cross paths u daqqa jgħiduli ħa nġibi tfal għandek u daqqa x'hekk u dejjem hekk bqajt. Illi kienu jarawni bħala waħda stramba illa li xina nħobb daw l-affarijiet. U kont niġi f'dilemma speċi ma jiena Jekk vera nemmen, jekk isu f'moħħi dejjem kelli fejn ħa nasal. U dik li dejjem żammitni għaddejja. Hmm. Illum il-ġurnata da diskors li qed nitkellem miegħek mel ngħidu lill-istudenti tiegħi, speċjalment it-teenagers, tal il-ħadd waqfek minn dak li inti qed tagħmel għax huwa importanti. Għax inti għatli, għatli per eżempju, il-headmistress Mela. Għax inti kont għamilt. Il-Beast. Il-Beast f'Beauty and the Beast. Mela. Baqat tajja tlek. Taraqra għax. Il-Beast. Kienet xi ħaġa tajba fil-verità, imma dak li kus biex tgħid li hawn inti l-Beast. Ma jiena l-Beast ngħid jiena. U baqat sejra biha. Eżgu demek kont jiena. Baqajt bil-Beast. Eh, mela. U qisu dak il-ħin tmur id-dar u tgħid ma jiena għax ġast il-karattru jew għax jien naf tkun għadek żgħira, fimt? ċertu affarijiet mhux se tiflaħ għalihom. Minn hemmhekk bdew ftit insecurities iktar. Tiziana ara kemm nidher kif għadt inti. Kelli insecurities kbar meta kont żgħira. Per eżempju. Per eżempju li nibża nitkellem, per eżempju illi I go with the flow, noħroġ ma' sħabi imma m'għandix aptit immur il-post fejn sejrin huma. Imma xorta? Xorta mmur. Għax tħoss? Eħe, li kieku qed nonqos minn min, mill-affarijiet ta' dak iż-żmien. Ma jien għandi xi ħaġa ħażina għax mhux qed nieħu pjaċir noħroġ pace fil. Ma kontx infittex. X'kienet tajlek dik il-vuċi? Eh, dak il-isu hekk, dak il-little mm, mm. elf ngħidlu mm. jiena hekk ġo moħħok, ibda jgħidlek mhux aħjar tmur għall-inqas tagħmel satej tider li mort. U ġieli konna noħorġu maġina tkun disco jew club. Nħares lejn ħin. Għax dak iż-żmien kien pereżempju jiġi għalina jew il-van jew hekk. U ngħidej ma tantx fadal daq timmur. Hekk. Imma kien iħossok differenti. Eħe. U kont nibża' nitkellem fuqha, għal dejjem kont niġma' ġo fija. U ngħid isma' aħjar ma ngħidiex din. Mhm. Għax daħħa jgħidu li xi ħaġa. Iż-żmien ta' ta' qabel mhux iż-żmien tal-lum, għax iż-żmien tal-lum mhux se tmur fuq xi ħadd u tgħidlu hello beast. Per eżempju, jew tgħidlu jien mhux ħiereġ. Mhm. Fimt? Inti kellek ukoll min għallek li vera brava, pero mux ħajtik is-solo. Mhux żgur. Għax ħoxna. Mela. Kelli kelli xi 12. 12. 12. Taf kemm hija ta' tenera li bniedem jgħidlek inti minti xantik. Brava. Inti tisma' dik il-kelma tgħid qed nagħmel xi ħaġa tajba. Dik kienet teatru x'jiena jiena il-comfort zone tiegħi u anka Jekk tgħidli fejn ħa noħroġ, fejn ħa mmorru, x'se tagħżel ħa tagħżel rehearsal jew ħa tagħżel li toħroġ. Għalhekk jiena ħa nagħżel rehearsal. Mbagħad wara mor nieħdu kafe. Dan. Mhm. Day over. Mhm. Eh, u niftakar eh, dan id-direttur Kien qalli inti brava ħafna, bdew jitqu għax bdejt nagħmilhom kull parti li kellna fil-musical. Qalli tixrob ħafna, qalli taf x'inhu jiġri, qalli qatt speċi qalli qatt ehm, intu kaffarijiet x'tagħmel. Ok. Għalli ma nistawx għaliex inti ħoxna. Ek, bum. U speċi kont għadni vera zaħira, Ħassejtha. Eqle. Ma nafx se nagħmel. Ma kienx hemm daqshekk għarfien ta' jien naf healthy diet, healthy eating, illum morrajt daħlet. Illum jgħidu le huma. Kif affettwatek imma kif bqajt tħares lilek innifsek inti għax xi kultant meta bniedem jgħidlek kumment bħal dak, dak il-kumment jibqa' miegħek snin ta' wara. Jien għadni sissa. Kultant inkun se noħroġ, nilbes, ninżlu fil-karozza ħa nitilqu, Nodu waqqaf il-karozza. X'ġara? Noqgħod nitla' fuq nbiddel. Għalfejn? Nerġa' mmur nbiddel għax ma nkunx komda. Jiġu dawn il-qisu fażi illi ma jibda jogħġobni xejn. U jien inkun l-istess persuna, imma jien nibda narani mod ieħor. Ok, ġifieri qed tgħidha inti tibda tarak mod ieħor. Eżatt. Ġifieri kieku tiġi quddiemi u Ħatajli kemm inti ħelwa. U tilbeż dak u mbagħad tmur tbiddel u tilbeż hekk kont ngħidlek. Tajjeb. Però jiena dak il-ħin infatti għamilt ħabta twila ħafna apparti li jiena jogħġbuni loose clothes, għala għax immur ngħallem bihom, inkun komda, eċċetera. Imma għamilt ħabta noħroġ with baggy clothes. Bitġjar. Biex tatti. Għax jien għalija safe, ma jidher xejn. Għax kellek dik il-vuċi. Għax inti ħin kollu tibqa' tirreferi għal punt ħajtek li affettwak. Minn daw l-affarijiet illum il-ġurnata mel tal-limt u anka ħattom on board illi jisma' Il-min qed ngħallem jien ma rridux jgħaddi minn dak li jiena għaddejt. Ma rridhiex dik. U min hu ftit forsi qawwi jew għandu iktar piż, u bravu, x'se tagħmel ħa tarmih? Ħa tgħidlu le? Jew tgħidlu le għax int oħxon? Eh. And there is a way. And there is a way. Biex inti tgħinu tagħmel il-ġid, poġġi bilqiegħda u spjega. Heq. Jiena llum il-ġurnata għandi studenti fihom iktar minni, puliti, taf kif. Xiex, ġieli jkun hemm mod isma', tone it down, isma' minni. Ħa timxi aħjar, ħa tkun aħjar. Iva, vera, miss. Imma nitkellmu bejnietna. Hemm ċertu bond. Komunikazzjoni, minn tilqajt miegħu dal direttur erġajt. Eżgu. Iju. Int għajt miegħu, mhm. għalli kif inti, mhm. għatlu għarrajt, għalli

Ma ngħidix il-ommi, ma ngħidix il-missieri. Ma għandix għalfejn inkwethom, ħan inkwita jien. Ma konx tajdilhom. Per eżempju, din il-biċċa xogħol, eżempju, eħe. Ħalli nżomma jiena, ħalli ħallihom. Ma għandhomx għalfejn joqogħdu jinkwetaw fuq di. Għanna speċi għamil żmien din it-teenage isa phase fejn kont ninġema b'ħafna affarijiet ġo fija U ma jien mhux qed nirrilaxxa, mhux qed nitkellem ma' ħadd. Affettwatlek ir-relazzjonijiet ta' dak iż-żmien? Jien naħseb li iva. Naħseb li iva imma naħseb ukoll li ma ltqajtx ma' nies li kienu jgħinuni. Kont nintaqa' ma' the wrong person għal dak iż-żmien. Femni. Mela, jekk jiena għandi bżonn wens, ma kontx insib il dik il-persuna. Kont insib il xi ħadd li jgħajjarni iktar, ikun aggressiv, inħallih jilgħab bid-diskors. Imma taf għalfej hu. Għala. Jiena nemmen dat um, aħna nattiraw Ekku. dak li inti taħseb li ħaqqek. Ekku. Allura inti dak iż-żmien kont ħoxna, Kont kerha, ma ħaqnix, għalkemm kieku kont ngħidlek xi trid, kont tgħidli nixtieq li xi ħadd li jtini wens, imma inti dak iż-żmien kont tħossok wisq li inti kerha u ħoxna u ma ħaqqekx. Allura x'tagħmel? Din hija l-ħajja, this is the pattern. Allura inti kont tattira nies li kienu jivvalidaw inti kont li kont diġà taħseb fuqek innifsek. Infatti ġie li kont ngħid jiena hekk, jiena dini ħajti, hekk hi. Dini l-istorja tiegħi. Sakemm inti tifqa l-babil. Meta fqajt għal-babil. Ah, twenties naħseb. Twenties bdejt nagħżel iktar. Mhm. Bdejt nitgħallem iktar. Titlaq mill-iskola qisek iva ta' konformità. And those years fejn you have to fit in. Rit eh, kont naħdem ħafna animation, per eżempju, because it was the closest li jena ta' dak li jiena xtaqt. Mhm. Bqajt nitgħallem fuq it-teatru sakemm kont immur naħdem biex inħallas il-courses. Il-ġenituri tiegħi għenuni, għenuni ħafna, per eżempju, meta jiena tlaqt barra minn Malta l-Ingilterra. Imma il-first step isni jiena ħattu. Naħseb jiena wkoll din il-ħaġa li media person tista' tagħmel din il-biċċa xogħol full time. Naħseb li hija xi ħaġa ġdida ħafna, anki kemm hawn nies bħalek Tiziana li dan huwa l-full time tagħhom. Ħafna mill-artisti hawn Malta, ħafna mill dan huwa part time mhux ix-xogħol tagħhom. Ġifieri forsi l-parents tiegħek kenuk imma ma ra ma kellhomx il-viżjoni tiegħek. Eżatt. U forsi ma kienux kienu jgħidulek aħjar issib ġob. Xi ħaġa oħra. Mhux għax ma hemmnux fik, imma xu ma jridu Ekku. l-aħjar Ekku. għalik, allura f'moħħhom l-aħjar għalik mhux aħjar tmur taħdem il-bank. Kont niprova ta' ġveri, imma le, ma kontx tajba għal dawn l-affarijiet jien. Li noqgħod hekk wara le le. Darba mort receptionist, il kem kont inħawat. Le, minix tajba għalek, no. Dejjem isu kont naffejrit nasal. Ovvjament għad nisallu mill-ġurnata, per eżempju, ta' zminilu għamilt kors ħafif fuq psychology u kif għandi mmur mal-istudent u mal-ġenitur, per eżempju. Ma sabina għadni għed nitallem. Sewwa, mhux għax jiena sirt expert, imma tisma' xi ħaġa jew tisma' problema żgħira. Kif nista' ngħin iktar? Kif ħa nittakilja aħjar? Illum il-ġurnata qiegħda f'dik il. Ma tgħidilhomx mhux ħantik is-solo għax ħoxna pereżempju. No. No, ma tarax. U anzi, the inclusion hija importanti ħafna għalija, l-inklużjoni ta' ta' kulħadd. E dawn it-tfal tal-parteċipazzjoni ta' kulħadd li jiġu għandek mhux kollha forsi ħajsiru atturi u attriċi, imma this is also their safe space. Daqs kemm inti kellek is-safe space. Allora inti tmur fis-safe space u hemmhekk taqlaħak kif lajta int. Illum il-ġurnata nħoss li l-iskola sewwa Hija komunità. Min qed jismani l-ġenituri u anke l-istudenti jafu. Naf kemm għandi fiduċja min-naħa tagħhom, ma dik il-fiduċja jien għalija hija importanti u napprezza ħafna. Rrid intiha lura. Mhijiex ġast ġejn hemmhekk biex nitilgħu fuq l-istage u nuru kemm aħna bravi u kemm aħna tajbin, imma anke ġejn hemmhekk biex ngħinu 'l xulxin biex nintaqgħu ftit socially sewwa u kultant nibda naħseb u ngħid kif irnexxieli? Kif irnexxieli jiena nagħmilha di? Kif illum il-ġurnata ngħaqqad tant nies u ma nibżax nagħmilha, ma niddejjaqx? Kif taħseb irnexxielek? Process. u gatt. Illi ġie li smajt eżempju, intu għas għandek kwalifiki, kif qed tgħallem? Min qalilek di? U nuduna li saru jafu ma' ġatt ieħor li hu teacher, pereżempju, ġatt ieħor. Imma It's ok. Jekk m'intix komdu. Fhimt? It's ok. Imma ħallina naħdmu. Inti wasalt fejn wasalt għax għandek ħafna passjoni. Ekku. U temmen ħafna f'li qed tagħmel. Iva, naħseb dak hu l-ewwel pass. Ma tistax tkompli tibni fuq l-affarijiet jekk inti mhux qed temmen f'dak li inti qed twassal. F'kollox. U mbagħad meta tkun tkun ġarrabt int. Eżatt. U meta inti għalik inti inti mhux forsi bħal persuna oħra xtaq isir attur mar il-lessons u sar attur, inti batejt Forsi dak li qed dak li jkun qed jismagħna u jgħid huwa għajma għax kienu jgħidu għax kienet ħossha taċ-ċajt għax kienet żgħira kienet tħoss il-palk imma inti trid taħseb bil-moħħ ta' dik it-tifla ta' għaxar snin fejn kuljum kienet tmur l-iskola u kienet tħossha ħuta barra mill-ilma jekk mhux il-palk. U llum ngħid imma kellu jgħaddi da żmien kollu biex jiena nasal saw imma tafxiex kif għadna l-ewwel Il-proċess li jgħinek tibni u tirranġa u d-determinazzjoni tiegħek li inti tasal għal dak li temmen fih, din għidha ħafna jiena. Meta inti temmen f'xi ħaġa u vera ambizzjuża għaliha, tista' mhux jiġi dulluvju għax Hemm, u mhix xi ħaġa ta' ras iebsa, mhijiex dik. Eżempju, it-timetable tiegħi atroċi. Imma nlaħħaq niġbor it-tifel, nieħdu l-iskola, mmur għalih, nieħu pjaċir nara x'tgħallem, x'għamel, nqatta' ftit ħin miegħu, Nagħmel l-affarijiet tad-dar ukoll. Jekk għandi performance, għandi ħafna affarijiet, mela allura rrid noqgħod iktar attenta. Irrid inqassam iktar. Xi kultant ngħajjat, draining, iva. U mbagħad l-iktar ħaġa li ddejjaqni hi mmur id-dar u ma narax l-affarijiet in order. Hemmhekk imbagħad nisbroffa. U hemmhekk trid tħalli naqra u tgħid jien hawnhekk mhux it-teacher. Le! Nagħmilha ta'. Namila, dak zbal minna ħatijie, ma kultant iva, naħseb tant kem għetnej ħajja maġla u forse ma nkunx id-dar, mixtieqa mid-dar, nħu pjaċir, li nkun irrit li mmur u ma narax il-mag fin-nofs, għax it-tini rasi. Xismur il-partner? Justin. Justin għet tisma il-mag podġi fil-sink, please, thank you. Waxlu. Waxlu fil-dishwasher. Ajwa. Għatli, illum għatli, għatli, għatli mel, in-nies kienu jgħidu fuqi li jiena tant jiena biżi. Vera. Li kienu jgħidu li m'għandek spazju għal Le. tfal Kien fi żmien daqsxejn ibes fej ix-xnija daret u bdiet tinstema eku hekk. Eh. Aha. Fimt? Li? Per eżempju, jien naf fejn fejn taf kif il-komunitajiet najdlu jiena eh. postijiet differenti illi tizjana ma tridx tfal. Jista' jkun forsi għax kont miżżewġa U. Imma nażem anka qabel, ta' anka qabel, anka qabel. Li Tiziana ma tridx tfal, bet fil-verità jiena qatt mettek, jiena nieħu ħsieb ħafna tfal. Mm. Imma ma kienx il-waqt, ma mhm. kienx iż-żmien. Tiziana drat li ma tantx tħalli daw l-affarijiet jaffetwawa issa. Illum il-ġurnata. Sewa, Ġifieri jekk m'għandix aptit nisma' xi ħaġa li mhix qed tagħmel sens, jew forsi inti qed taħseb xi ħaġa fuqi li m'għandix għalfejn noqgħod nismak tgħidha, ma nismagħhiex. U tista' tibqa' tgħid. Għax mhux se ngħidlek xejn, x'int iddejjaq ieqaf. Għax jien għalija nħossu ħela ta' ħin, Mel. Għandna wisq affarijiet sbieħ fil-ħajja li qed inħalluhom għaddejjin Għax jiena moħħni fik. Le le, ideal, ideali ħafna dak li qed tgħid, sfortunatament mhux kulħadd kapaċi jagħmilha. Imma ideali dak li qed tgħid. U tweġġani. Għax ma nistax nifhimha kemm hawn affarijiet x'kull individwu li jista' jagħmel u minflok qed nara x'qed tagħmel int, x'qed tagħmel di. Għax dik busy, Tiziana busy ħafna, dik mhux se jkollha ċans għat-tfal. Dik tgħid ma tridx tfaqqi qatt mett. Mbagħad ġie t-tifel. Ma kif qed inlaħħaq jiena? Ommi waħda minnhom, eh, kien tgħidli, mhux se tlaħħaq, missek tieqaf. Tla ma jekk nieqaf tieqaf ħajti. Imma l-mammi tiegħek eh, x'isima l-mama? Ġożett. Ġożett u xalik. Imma l-mammi tiegħek ehm, tgħidlek daw l-affarijiet. għax ovvjament tixtieqek li kollha li jkollok it-tfal, però kienet u kella il-mami tiegħek minn kif tkellimna kella l-insecurities tagħha. Eżatt. Allura eh, anki fuq kif til. Mira ma trid inti inti tixxi xi ħaġa eżatt. Daw l-insecurities. Allura tibda tibża li ħa tibqa' sejra sena wara sena, allura bħala omm tkun trid tgħidlek isma' kalma, m'intix ħadd laħħaq. Taf kif? Eh, mhux hekk tu protektu fil-verità. Meta kont pregnant, inti. Daqsek. Jiena u int, di xi ħaġa li qbilna fuqha, għax hawn ħafna pressure u hawn ħafna romantiċiżmu assoċjat li meta tkun tqila, jkollna ħafna daw l-Instagram reels u bit-tamijek u Kwieta. Zbieħ ma jidju. Ma nafx int imma jiena ma jiena. I did not like it dak il-perjodu ma kelli ek. Kod nintaqa' ma' nies jgħidu li gawdija. Gawdi. U jiena ma konċet nieħu pjaċir. Iva. Pregnant. Però għalfej jisna eh, jekk ngħidu li ma noħdux pjaċir. Eh, issa xi ħaġa ħażina. Xi ħaġa ħażina dak li jgħidlek eh, kont ah, tirringrazzja l-Alla u minn m'għandux tfal, iva naf jiena mhux qed ngħidlek. Mhux il-punt. Imma ma mhux kulħadd ehm, jesperjenza forsi anki l-fażi li inti tkun f'ħajtek. Fimt, jina ma konċ ħat pjaċir pregnant, iġri għaddi, iġri għaddi, mux iġifiri ma rridx it-tifel. Kont not semesters, issa, jiena ma kont naf xej. Ok. La kont naf nbiddel nepi, qatt ma mil xej jiena, daw l-affarijiet sewa. Dita semesters, eżempju, Mela bdejt ok, mela issa naf, tgħallimt. U mbagħad trid nitgħallem il-ħalib. Għax jiena kont, pereżempju, nkun ma' sħabi, kemm ħa nagħmilha u għamilha fajf. Kont qed imma dawn x'inhu ma jagħmlu fajf, għamilha six, għamilha xi. Imma kont ninduna li huwa l-tab tal-ħalib. Jien not bi skup, eżempju, fimt?

waqt it-tqala. Ma kienet xi ħaġa ta' ija jaħammur ħalli nara. Inti għatli għatli għatli dejjem ħassejt isek. Iva. Kien hemm xi ħaġa mhix f'posta. U ma rridx ngħid. Għax jisu hemm din is-saying illi ħad iġri. Li ħad iġri. Jekk inti tajda ħad iġri, sewwa hekk moħħna jkollna. Mhm. Jiena naħseb ma tkunx trid tajda x'meta tajda qisek qed issir realtà. Hekk, eżatt. Però fil-verità jekk huwa ħsieb rikorrenti li inti possibilment kienet l-intwizzjoni tiegħek. Ara, Inti ċesarja kienet tiegħek. Bil-fors. U kont taf. Kienet xi ħaġa li kelli nagħmel, eżatt. Għal fatt li baby qatt ma ġie postu, kont naf biha, eċċetera. Tħalt titqabel, tħalt titqabel, kien kollox sew u għallu l-isma b'għawek, so għamilt isu 3 days għal xej zejda u tkun l-isptar taf kif issa ejja ħalli on the Monday Kien wasal l-baby zo jina qomt kmini, ħadd l-aħħar ritratt, tħalli jkolli l-aħħar ritratt, u mnalla ħattu. Għax l-image li ġi jider fil-mera tal-isptar, li kien l-aħħar ritratt li jina ħadd pregnant, mhm. huwa l-iktar ritratt li jina nara l-lum. U nejtara, vera jena kont pregnant. Jisu dak u l-image. Għax tant kemm kont nidher u kelli zaqqi tonda stretched, etc. Ta' l-istrin ara jiena. Skanta u. Iva, one image, issa jiena ħadd għandi ħafna u biżibilju. Imma that image, istrin ngħid mnalla ħadtu dar. Kien xi tleta u nofs l-erba ta' filgħodu. Ħa ngħidlek xi ġirinna inti meta meta jiena nidentifika ħafna ma' dak li qed tgħid għax aħna tant konna affarijiet għaddejjin f'moħħna li qisek inti you never connected with the fact li inti pregnant u ħajkollok baby, pero dakinhar met inti kont l-isptar, mela. ma stajt tmur imkien, ma stajt tagħmel xejn, isa daqqa waħda r-realtà tiġi bum u tajt jien pregnant. Ekku. Jħajkolli baby. U f'daqqa waħda bl-Ingliż ngħidu it dawns on you. Ekku. Completely. U għalhekk probabbli tħares li dak ir-ritrattu ta' Eżatt. Kont pregnant jiena. Mela, mela. Pregnant. Insomma, ma kienx faċli ħafna, xum bat twilet zek. Inti beta twilet għat li l-ewel net ismu id-deċidejtu. Dak il-ħin. Dak il-ħin. Ija. Dak il-ħin. Kena il midwife eh.

U mbagħad bdejt ngħidilha ok, iċċekkjajtuh ok, ok, bdiet tagħmel Tiziana. Ok, il-baby all right. Sakemm. Fejn bqajt issaqsija. Ma xi ħaġa bdiet tgħidli iċċekkjaw il-baby. Issa dan il-baby x'intwieled beka bla bla. Imma ok, ħatta xi darbtej, li Tiziana ok. Imxejna, U dal-baby ħaduh. Qal li ħa jkollna noħduh ftit. Għax in-nifs mhux qiegħed sew. Ok. Jiena days dadni rrid niġi naqra f'tiegħi, ma nista' nagħmel xejn. Operazzjoni bħal dik u ċesarja. Eċetera, lejl imħarbat. U l-għada għalt li trid tinżel il-midwef li mela, tla żgur, tla la neħħi, tla ħammur. Għalt li minn torrajt, tla jien orrajt. No more, staqsunix iktar jekk kienx alright jew le jien, għax laqqas jekk m'iniex alright, mhu nħoss xejn għax irrid inkun alright. U niftakar konna morna, dal-baby baqa' speċi sejjer qisu naqra lura. U in the meantime tibda qisu it hits you, isma', oh, hawn xi ħaġa serja hawn. Kellu infection. Kellu infection fil-pulmun. Fil-pulmun. Either or ma nafux se jiġri, però it-tobba Laqgħat qalulna ok, laqgħat qalulna mhux ok. Dejjem hemm x'namlu iktar, qed nagħtu ċa hemm x'namlu. Però inti ma tkunx taf. Hmm. So jgħaddi żmien u dejjem issaqsi. U bdejna nsaqsu isma' tibda titgħallem il-monitors, tibda titgħallem fiex inħajtuħ il-mediċina, tibda titgħallem fimt. Min L-iktar ħaġa li weġġatni hija meta kont nara n-nies u bġejja. In-nies li daħlu warajja u ħirġin qabli. Oh, mima. Dik vera kienet xi ħaġa tqila f'ħajti. U niftakar ġessi kont ngħidlu, eh, u konna nitqu għax dak il-ħin inti b'affarijiet tant isu ħżiena.

Naf, għax jien bħalek, tifel tiegħi jagħmel disa' tiem l-MPICU. So. Uh, hija stramba ħafna, inti tlaqt mill-isptar. Umba tlaqt. Stramba ħafna tmur id-dar, għandek kollox id-dar u l-baby mhux jgħat. Infatti l-ewwel ħaġa li għamilt. Naf. Għalaqt il-kamra. Ħalli speċi taf kif, ħadd Kien ġurnata qabel il-birthday tiegħi, ma rridtx inkun l-isptar. Tawni jiġri qaluli trid tmur jew le. U konna morru ovvjament kuljum. Kuljum. Kien jgħidu li bqa' kantalu, in-nurses, għalli jisma' leħnek bqa' kantalu. Mhm. So. Um, Kemm dam? Three weeks. Three weeks. U meta insomma konna wasalna lejn l-aħħar sakemm wasalna d-dar niftakar il-bikkja bikkja bikkjun kbira isni hemmhekk tfajt kollox il-barra. Għax jisek iżżomm kollox hekk. Iva, e- għax inti tibda biex tibqa' tipprova. And again, jiena qalbi, jienu nitkellem fuq hekk niftakar kont tkellimt il-midwife semmek, għatlom ma kif ma tantx tisma. b'nies jew sitwazzjonijiet ta' nies li jitkellmu fuq hekk. Għalt li għax mhuwiex episodju sabiħ li titkellem fuqu. Għedtilha imma jien mhux se niddejjaq nitkellem fuqha di għax jiena naf li hemm barra hemm ħafna nies illi di għadha hemm somehow li xi kultant terġa' tfaqqas. U ma jitkellmux fuqa. U kemm kien hemm babies fl-MPICU? Kien hemm, u kien hemm, u xi vera. Għax jien niftakar wieħed hawn, wieħed hawn, wieħed hemm, wieħed hemm. U ma situazzjonijiet differenti. Ġifieri. Per eżempju, jena li kont ħatta u kol kienet illi l-babies li kien hemm fej zeg, zeg kien fl-iktar kamra kritika. Ta' wara. Ah. Naf li mi. U kien l-ikbar baby. Għax ma twilidx premature. Eżgur. Eh, Għabdejt nejt ma xi ħaġa stramba. Għax eżatt il-baby. Għax inti tibda tifhem, tibda tipprova tara u da. So qed ngħidha di. Lax jiena biss għaddejt minna mhux il-każ. Kif qed tgħid inti wkoll. Mhm. Imma naf ukoll illi wara dal-podcast ħanerġivu ftit messaġġi ta' nies Illi bis-saħħa tagħna llum hawnhekk u bis-saħħa tal-podcast, jagħmlu kuraġġ ukoll jgħidlek isma' anka jiena. Għax nemmen illi hawn ħafna mamis illi ma jitkellmux fuqha għax ma jafux kif ħa jitkellmu fuqha jew ma' min. Jew forsi jħossu li għandna tendenza aħna li kif issemmi xi ħaġa dak li jkun jgħidlek imma ringrazzja l Alla hemm intilfu l-baby. Ekku. U jisu meta inti titkellem hekk, qatt minti qed tivvalida dak li int għaddejt. Terġa' żomm u tiġma li huwa l Jiena nivvalida dak li qed tajt int għax jiena naf x'jiġifieri tmur lura d-dar bil-ħalib f'sidrek. U no mela. and no baby. U kull jum inti għamilt tlet ġimgħat, jien għamilt disa' tijiem, ħajtek imħarbta. Sa nsaqsik domanda f'dawk eh. it-tlet ġimgħat. Eh. Għax jiena lili ġratli. Bidlitlek kompletament il- kif kif kif tara l-ħajja, kif tara iva. x-xogħol, kif tara l-problemi. Jiena minn dakinhar mhux għax ma kontx, imma naħseb xi ħaġa tixalek dak il-ħin u tgħid mhm. Hemm vera xi ħaġa kbira li qed tgħin. U mhux issir ċi santo sagru, imma sirt nemmen iktar. Mhm. Jekk jiena tlabt, batt il-baby u morna l-Madonna ta' Pinu, batt il-baby u morna r-Redentur, għax jien inħoss isma' it's a give and take. Għana kull filgħodu iktar ħaġa sabiħa li nagħmlu. Zek ikun fil-car seat, jiena tinsuq, fit-traffic. Għana tlaqna ħnajdu l-prayer, sada għadu ma jafx. Ma taf kif fl-isem tal-missiru tal-im u noqgħod ngħid il-prayer jienu tara lilu jitħaq. Għax qed jisma', but fine. At least hemm prayer żgħira. Thank you tal-li zek ġi dar U tgħidli inti Zek it-terapija tiegħi. Ijwa ta. Zek, Zek, iżomm li rridni. Għax bil-fors da ma tkun se nibqa' sejra pereżempju jew ngħid teħe let's push it a bit għandi bżonn naqra iktar jinnaf ħin għal rehearsals jew hekk. No. That's it. Emmu. Jekk immur id-dar wara xi ġurnata xogħol, u sempliċi ġażdar jew ġiġeb bildli għax is-sett nimxu badna nkissru jien naf il-qmis tieqaf daqshekk daqshekk jgħaddi għadu ma jafx kemm qed jgħin lili għax bilfors inti tittieqaf ovvja għadu ma jafx ta' età daqshekk tenera kemm qed jgħini biex għalih inkun mami aħjar. Għax issa għandi titlu ieħor. Status ieħor. Eżatt. U bqajt naqra PTSD inti minn din il-bicċa xogħol li għaddejt minna li kontet tajd li li milux ma stajċ taqbat il-Justin. Ommi. Eħe. U ġennint f'dak il-ħin, għax inti terġa tmur lura ġralu xi ħaġa tifel. Hekk kienet kbira. Imbagħad tant kemm ħatta kont qiegħda maqbuda fit-traffic, tlaqt mix-xogħol, ħadd mu jirrispondini, naf li hemm Zek fil-kot tiegħu. U kien hemm Justin Grieqed. Ma bidix jaqbad. Ma prattikament da ġara illi l-mobile kien silent u jekk irqadna rqadna. Hmm. U jiena moħħi għalli imma ġara xi ħaġa bil-fors għax speċi mist calls, mist calls, wieħed ma taqbdux ta' fejn. It was silent, silent, no vibration, xejn. Mm. B'xi mod. U xaddi l-ek moħbek il-ħin? Il. Laqqas naf, għaz bdejt nara. So bdejt nejt għandi bżon nimmur, ma stajċ nasal. Ija reazzjoni. Taħseb li hija Taħseb li hija reazzjoni normali? Eh, naħseb li relazzjoni normali. Hija reazzjoni normali ma li kieku ma dejċ mill-li għaddejt Taħseb kont tippanikjaw bl-istess mod? Mhux daqshekk. Ma naħsibx li daqshekk. U lanqas jiena persuna li nippanikja, u mm. lanqas irrid inkun persuna li nippanikja fuq it-tifel, għax ma rridx ngħaddi dak il-feeling lilu, fimt? Mhm. Xi kemm xi ħaġa niqfu naqra nitkellmu, Imma dakinhar iva. Għaj dawn huma traumas u li ngħaddu minnhom. Kienet wisq kbira li rrid nikol l-istering. Allura Justin please terġax tagħmel. Saħħa Il-mobile fuq silent għax tippenek jaħili.

X'tara l-futur tiegħek? Ara. X'tixtieq? Vera tixtieq. Bħalissa I am in a good place. Jiena nħoss. Wara ħafna. Naħseb illi bħalissa qiegħda f'punt fej qiegħda komda bil-ħajja tiegħi, bit-tifel, ara kemm ingergru l-ġenn u affarijiet, eċċetera. Fir-relazzjoni. Imma forsi xi ħaġa materjali, imma inħossni li għandi bżonn Nara ħafna postijiet differenti fid-dinja. Okay. Mat-tifel. Mm. Nesperimenta, nesplora, xi ħaġa li forsi anka minħabba xogħol nieqaf ftit milli nagħmel. Tikkreja iktar memorji. Naħseb iva dik li koll il-memory book li, li nibda waħħa l-iktar stampi f'dan il-ktieb. Dik għadha ftit żgħira missing bħalissa. Ħa ngħidlek, take it from someone li jiena niklu xogħol tajjeb. Jiena meta kienu jgħidu li gawdi li t-tifel għax aqqas kun taf kif jgħaddu Met inti kontet tirrakkonta li kien fl-MPICU, jina għalija bis-serta kollha isu l-biraħ. Isu l-biraħ. Tifel għandu 14. Inter. Iġifir vera min jgħidlek, għawdi għax taqqas kun taf kif. Ekku. Vera, pero jena nħares lura u najt jien għawdejtu li t-tifel, jien naf li għawdejtu t-tifel, għax għal kem ħdimtu ħdimt kull jum mort għalih l-iskola, kull jum kont miegħu. Iġifiri li inti għatandu sena u nofsu li li jettajd li forsi niġbed naqra iktar mix-xogħol u ngawdi iktar mat-tifel. Kieku għat li niftaħ skol oħra. Le, mux senajtek, zgur. Imma, jaf tamila ta' imma, imma il-prioritajiet tijak u ma. Le, naqbat li l-lum idu il-familja tagħna sewwa u ngħid isma' ma noqgħodx ngħid għax istrin hawnhekk hawn xi ħaġa jew hawnhekk fil-kalendarju hawn xi ħaġa le. I block u ngħid daw huma tagħna, tlaqna u m'hemmx għax ħafna seven days jew ten days ħafna jekk hemm bżonn. Issa. Now is the moment. So kieku jiena naħseb dik Mhux se nitlob iktar xogħol jew jew nirbaħ l-Eurovision. Ok. Titħol għal-Eurovision? Le. Ok. Ma nistax nilpu. Għalfej. Għax mux se nidħol. Rajt. Mux għax mux ħad idħol għax ma taħsib xaħterpu. Le. Ma jek ma titħolx bizda, xo. Eh, eh. Better than Insomma. Taf li għaddinna l-ħin, mhm. temmen li għaddinna l-ħin. Vera? Eh. Għad pjaċir jien. Dak laqwa, jenek no pjaċir. Eh, mela. U il-lum, eh, sana diġa tkellimna, pero eh, anki l-lum met inkelmek ek tibda tinduna kem tirrezona ma' persuna, tifem dik il-persuna xinu jajt, ovvjament Int li għaddejt minnu meta kont żgħira mhux l-istess li għaddejt jiena. Differenti però l-istess. We all have our insecurities. Imma kemm hu sabiħ li tara l xi ħadd li forsi l-akkademja għax nagħtu ħafna importanza aħna lill-akkademja, li l-akkademja qisha sabet xogħol fil-kreattiv u kemm hawn tfal li huma kreattivi waqt li qed ngħidha di qed ngħidha lili nnifsi wkoll għax jiena waħda mill-mamans li noqgħod ninkwieta ħafna fuq it-tifel tiegħi u l-akkademja u noqgħod ngħid tara ra. Eżatt. Tara, ġifieri qed ngħidha lili u qed ngħidha lil mamiż hemm barra li mm, ma ninkwetawx. U kultant naħseb iktar ma ma ninkwetaw Infatti, per eżempju, kolli min jgħidli min jaf it-tifel tijak kif se jkun la inti tiħu ħsieb daw it-tfal kollha. Hmm. Imma daw it-tfal mhuwiex tiegħi, avolja jien ngħidilhom tiegħi. Mhm. Tarba kelli tifla kont pregnant. Għat li ġifieri aħna mhux se nibqgħu it-tfal tiegħek issa biss. Għattila kollha se tibqgħu it-tfal tiegħek, xi nagħmilhom ejja it-tfal tiegħi. Mhm, mhm. Tila kollha se tibqgħu it-tfal tiegħi, tila ma jkun hemm zekk. ħajkun hemm il-baby dak iż-żmien, x'ma kunniex nafu li żek. Tiegħek, tiegħek. So jiena ma nixtieqx laqas illi nkun. Tisforza. La, la mami differenti. Imma inħoss li I have good guidelines

Yes. And and and you enjoy the moment u. Ekku. U ħin tiegħek, il-ħin. Kollok il-ħin u l-mobile. Naqra la ġemba. Ux vera. mela, qabel ma titlaq? I. Mela, għawek għandi perfume grazzi lil Tashbish Perfumery, um, United Colors of Benetton, u għawek Għandi naqra trattament. Ah! Hello, hello. Għandek ħina liħ, fi kas nżommu jien. Nsibu. Zgur, għax fi kas neħodule. Thank you. Grazzi lil Majo Kaz Pass. Good luck. Grazzi, thank you lilek. Thank you tal-li ġejt. Suq bil-mod. Mela, mela, mela. Għax jisa, wuu, gazdaw kullu kien. Imma Grazzi ħafna li ġejt. Grazzi. U vera, vera ħat pjaċir eh, nitkellem. Nispera li li jibdaw il-podcast, mux tana biss ta' ġviri, ma nemmen li għamlu ftit differenza u koll eh, min jismana taf kif dak li jkun. Insib ħafna nis li, li jibżaw jitkellmu jew jew ma jafux kif jib, mhm. jesprimu ruħom. U forsi kun naħseb illi baffarijiet hekk mhux għax Tizjana jew Mel tat-television li jippreżentaw mara qed jitkellmu. Nis normali bħal ħadd ieħor. Ekku. Grazzi. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi, il-Hair by Alison, lil Gabby Vella għall-makeup, lil Daniel Formosa għall-ġojjellerija, lil Morgan għall-ħwejjeġ u Luxonas għas-sett. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Daniel Formosa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta.